Fi yw Mary Francis, fi'n athrawes yn Cyfnod Lefel 2. A fi yw Ruth Evans, fi sy'n dysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r ysgol wastad wedi bod yn gryf iawn yn y Gymraeg, mae'r rhieni, mae'r gymdeithas yn gefnogol iawn o bopeth i ni'n neud yn yr ysgol. Yym, er mwyn derbyn y gwof- gwobr Efydd llynedd, buon ni'n edrych ar hanes Cymru a cymeriade a chwedle. A wedyn i symud mlan, buon ni'n edrych mwy ar gwreiddie ar milltir sgwâr. Yn dilyn mlan wrth hwn, o'n i'n credu wedyn bod ni'n yn bwysig bod ni'n edrych tu allan i'r ysgol a cynnwys y gymuned yn hyn i gyd, bod nhw'n dod i adnabod hanes Cymru a bod nhw hefyd yn gallu creu gwreiddie yn ein ardal ni.
Yn dilyn gwaith ar y thema trychfilod, sylweddolon ni a'r plant y mor bwysig yw rôl y pryfed yn y byd natur a phenderfynon ni wneud gwesty trychfilod yn y gymuned a buon ni gyda'r cyfnod sylfaen yn plannu yym coed ffrwythau hefyd. Ry'n ni'n lwcus iawn gyda'r cysylltiad sydd gyda ni yym yn agos iawn gyda'r Parc Cenedlaethol gyda Richard Vaughan a buon ni'n fishi wrthi wedyn yn wneud y dasg. Sgil hyn wedyn oedd hi'n awyddus i gynnwys y gymuned yn y prosiect yn ogystal a fe wnaethon ni sefydlu grŵp dysgu Cymraeg fel ymarfer y Gymraeg i ddysgwyr yr ardal a fe fuon nhw hefyd yn helpu ni adeiladu'r gwesty. Prif nod y prosiect oedd cynnwys y gymuned yn y gwaith yr ysgol a Fi mo- buom yn ddigon ffodus i ennill grant gwella Sir Benfro a fuom yn neud nifer o weithgareddau gyda pobol yr ardal i yy wella ceisio gwella sgiliau siarad Cymra'g n'w. Fydd y plant i ddweutho chi amdanyn n'w. Rydyn ni 'di bod yn neud llawer o bethau drwy'r flwyddyn yn cynnwys gwneud y gwesty, gwesty trychfilod, gwnïo deck am cas hedd, gwneud addeoniadau Nadolig, dathlu Dydd Gŵyl Dewi, Buon ni'n neud Taith yr Iaith lawr yn y festri. Yym, nathon ni diwrnod siomai a taith gerdded gwmpa- gwmpas y cwm. Ryd, ryd, roedden ni wedi creu pecynnau geirfa a gwybodaeth yn, yn cyfieithu'r geirfa Cymra i'r Saesneg i'r Gymraeg. A roedden ni'n ymarfer da nhw yn yr ysgol a roedden nhw'n gallu mynd gytre â nhw i siarad y iaith Gymraeg yn y gymuned. O'n i'n siarad lot. Y'n ni mor falch o'r o'r ffordd ma'r plant wedi ymgymryd at y dasg a a bod mor naturiol yn y ffordd ma' nhw'n siarad gyda'r oedolion a a rhannu gwybodeth sy gyda nhw o'r cwm a'r ardal a a'r iaith Gymrâg. A hefyd y'n ni'n teimlo bo'r cysylltiad gyda'r gymuned wedi gryfhau wrth wneud y project yma. Ni'n falch iawn o'n ysgol ni achos ni oedd y cynta' i ennill y gwobr arian. A hefyd rydyn ni wedi helpu'r gymuned siarad Cymraeg a dysgu am eu cymuned.